Gaza Garage Door and Gate Motor hi mi nghenisela mavandla ya tigaraji hi tlhela hi lunghisa lama nga onhaka hi hoxa na ti-gate motor hi dilivha hinkwako eAfrika-Dzonga ku hakela mi hakela loko hi heta ku endla installation kasi n'wina mi nga eka giyani na malamulele ma pfumeleriwa ku teka hi xikweleti tihlanganisi na hina ku kuma vuxokoxoko hi xitalo eka nomboro ya riqingho 073 803 7339 kumbe eka 068 3379 723 gaza garage door and gate motor hi le ka jiwa nsolema ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona endhengeni wa siku ra namuntlha hina tatani rubin makamu va kusuka aka malamulele kwala aka channel ni kombela mi amukela vanhu lava nga ku hi voneni hi nge se nghenela mhaka ya hina um valangusi na mi amukela eka channel ya botsoli jiwani makamu yeah uh, uh, eish ni twa swi biha ku ni ni mi vitana ku tatani makamu ku ri ku na mi ni makamu mara um eh, botiruvini um eh, a ku ri na migingiriko ya strike leyi a yi ri kona masiku mbirhi ndhaku um kumbe xani masiku mambirhi lama nga hundza mm. ni kombela mi hi hlamusela ku i ncini xi nga za xi lida ka ku ku vaakatiko va teka goza ra strike eh inkomu makwenu inkomu xilawula eh leswi nga endlaka hi ze hi teka goza ra ku hi ya a endla strike kumbe hi pfala swilo la dorobeni ra ka malamulele ivi swi fika laha hi nga a heleketa na ti-memorandum i mhaka ya vugevenga lebyi nga ku hi hlaseleni etindlwini ta hina ku na swin'wana mi nga tolovela ku hanya endzeni ka swona E, a hi swi toloverile malembe ndzhaku ku ku pfa ku ba nkarhi hi ngheneliwa a tindlwini loko hi tlele na vusiku pfuka nampundzu kuma va teki t v nkarhi wun'wani pfuka nampundzu mi kuma ku tifoni ti tekiwile mara se vugevenga lebyi byi ya byi kha byi byi nga ha toloveleki hi fike ka xiteji xa ku loko ri pela hi chava ku ya tlela tindlwini leti a hi twa nga ku loko ri pela hi ya ku tleleni hi laha hi laha hi nga safe kona mm. so vugevenga lebyi sweswi loko va nghena va tlhela va fika va mi pfuxa ivi loko va mi pfuxa va dimanda na makhadi va teka tifoni va endla na nsele wa ku pfinya mm. so loko ri xela wa vumbirhi kwala vhikini leri hi pfuke hi hlanganisiwa hi mahungu man'wani ma ku tsema nhlana hi kuma ku va nghenini ka ndyangu wun'wana a b two lava nga fika va boha vatswari va secha secha va teka sweswi va nga swi teka ivi ku hela ku pfinyiwa na n'wana ivi ku hela ku dlayiwa na n'wana mm. so mo ni mi byela ku loko se hi swi vonisa sweswo hi ri vaakatiko hi swi vona ku now is too much se swi endle ku tlula mpimo ma vona loko se ku pfinyiwa ku tekiwa na vutomi mm. hayi a swa ha tshamisekanga mm. so hi vone ku swi fanerile ku hi ya a patwini, hi pfala patu, hi yisa na timemorandamu. Leswi a hi endlela leswaku swi ta hatlisisa kumbe swi hi tekeriwa nhlokweni tanihi vaakatiko ku swi vula ku hi na problem. Um mo ni mi byela ku a swi tekangi masiku mambirhi hi siku ro sungula loko ku pfariwe swilo, loko ri xa hi xa mundzuku hi twa ku va khomile kumbe va kume va ehleketeleriwa mm. so hi swo swi nga endla leswaku hi ya patwini mara mo ni mi byela ku hi ri community ya ka malamulele sweswi swi hi vavisi ku tlula mpimo xiyimo lexi hi nga hlangana na xona mm. ene no kombela ka vaakatiko va ka malamulele hi tiyimiserile ku sweswi hi fanele hi endla hi ri ti-structures hi va na makungu ya ku hi hlangana hi va na tinhlengeletano a hi ali hi vulavurile na xiphorisa endzhaku ka loko tolo hi yisi memorandum va hi vitanile hi tshama hansi na vona hi va na meeting lowu nga teka almost two hours mm. so hi ri vaakatiko ha ta ya mahlweni hi va na nhlengeletano hi va na makungu ya ku vona ku hambiloko ri ku maphorisa ku na leswi ma nga ku swi endleni na hina hi vana swa hinavo ku vona ku hi hlayisisana ku fika kwihi mm. e kun'wana ku na swin'wana ni nga swi vulaka van'wana va nga swi tekela hansi loko ho va hi ri na switsweriri kumbe something like that vugevenga byo tani byi nge hanyi mm. e inkomu so mi mi nga hi byelanyana swimbirhi swinharhu swa swilo leswi mi nga swi xaxametaka memorandum leyi mi nga yi heleketa police station okay ka memorandum xi xo sungula ku vuriwe leswaku um ha swi vona vugevenga byi byi ka byi phikelela ene a ku na nchumu hi na mafu mo hlayanyana ma nga endleka kwala dorobeni ra ka malamulele na matiko akelani xikombiso ka vomavambe mara ti-case ta kona vanhu vo kumeka va fili van'wani vo ngheneliwa makaya xikombiso ku fana na sweswi nga endlisa kona lawani um so hi vona ku a ti boxeke ti-case ta kona se hi vona ku twisisa ku swi nga endleka hambi ku ri vurhangeri va ri ku tikeriweni so loko munhu a tikeriwa kumbe ku ya hi category ya ti-crime leti humelelaka laha ka memorandum hi tsarile ku swi nga va njhani loko vo hi tisela vanhu lava va nga na ntokoto wo antswa ku va va ta pfuna lava nga kona a hi vulavuli ku hlongola munhu Yeah. mara lava va- va ta va henhla ka vona va va pfuna tanihiloko mi kuma ku tinyiku ta ku va ta, ta ku rhangela ti hambanile van'wani va swi kota ku va loko va va va hlangana na xiyimo va kota ku xi endla mara ni nga mi nyika xikombiso hi ze hi va na vona varhangeri laha a exitichini xa ka malamulele loko ku ri na swin'wana swa ku swi phikelela a va va na makungu yo karhi va ma tirhisaka ku hayi madimfene ni lawa ma nghenini me le ku dyeni la nsin'wini mm. hi endlisa ku yini ku ma nga hati mm. mara la hi vona swi ri ku hlweleni mm. hi ndlela yeleyo i number one leyi a hi ri la hi yona xa vumbirhi police station ya ka malamulele ya pfala hi seven na madyambu um hi swi tsarile ka memorandum ku hi kombela ku xitichi lexiwani hi kombela ku xi nga ha pfali a xi vi 24 hours xa vunharhu lexi ni xi ehleketaka a xi tsariwile laya i timhaka ta holobye wa gezi u tivise leswaku load shedding a ya ha ri kona so hina la ka malamulele ku na phati yin'wana ya muganga um gezi ra famba hi seven masiku hinkwawo ri ya vuya hi nayini ri ya vuya hi nayini mm. se hi tsarini laha ka memorandamu ku va xiphorisa na hina hi ta va pfuna hi le sayitini mm. vulavulani na va escom kumbe mi rhipota kwala mi rhipotaka kona ku mi kombela ku mi ta kota ku oloveriwa ku tirha um mm. e, kombelani ku gezi ri nga ha fambi xo hetelela lexi hi nga xi tsala eka memorandamu i i timhaka ta ku loko ku ri ku va na problem ya switirhisiwa a va va ngeteleli switirhisiwa na loko ku ri ku tinambara ta vona ta ta maphorisa ta xota a va kombeli ku engeteleriwa leswaku va va va hlayile hi ndlela yeleyo ene loko hi swi languta a hi leswi hi nga swi tsalaka memorandamu leswi ni swi vulaka mm. swi tikomba nga ku ku ya hi leswi muganga wa hina wu nga kuriseni swona wa ka malamulele mm. eh, police station ya ka malamulele mi nga kuma ku phorisa rin'we ri le ku phoriseni vanhu vo fika five thousand and mi ri n'wexe hambi loko ka wa tihomu mi nge tirhisi ta five thousand yeah. eh. okay so ku ku va leswi mi vulaka ku ri endzhaku ka loko ta va ku pfariwe patu ku na vanhu lava va nga pfuka va va va khomiwa hi hi xa mundzuku wa kona swi nga va kha swi vula yini ka vaakatiko swi nga va swi kha swi vula ku se va nga relax-a kumbexana lava a va ri specifically for case leyi ya ha ku humelelaka swa ha ri kona swin'wanyana swigevenga laha handle no tanihiloko ni ni mi byerile Botsoli ku. um a ku relax hi nge relax ni nyiki xikombiso xa ku hi ta emahlweni hi khoma tinhlengeletani tanihi vaakatiko um hi ku a hi swi tivi swigevenga leswi ku va lava va yivayivaka swilo leswiwani i vanhu van'we kumbe i ti-teams to hambanahambana mara hi lava ku tirha hi ri vaakatiko hi khomana hi va xilo xin'we loko swi olova kumbe swi koteka hi fikelela ka ndlela ya ku loko ku ri ximumu hi tlela hi pfule na mafestere e Okay ya ku fana na xo I think xo hetelela lexi ya ku fana na leyi ya ha ku humelelaka ka ndyangu lowu nga weriwa hi khombo vanhu va le vo tala va le ku lwetaneni hi marito more especially ka sweswi swa ti-social media ku why mi nga mi ya seketela hi leswi why mi n'wina mi nga endlangi leswi loko a ku ri n'wina mi kha mi kombela nseketelo eka vanhu a mi ta tsakela ku vanhu va seketela yini eka ndyangu lowu nga weriwa hi khombo. mo ni mi byela ku ku ku ku na swin'wana hambiloko ku ri ku a ni fanele ni nga swi vulavuli um khombo leri ri hi kume ha kusuka ka swin'wana swa tipolitiki um la swi dividaku tiko ene ku na swi swin'wana tipolitiki hi tona hi hambane hi mavonelo mara ni twi nga ku loko hi weriwe hi khombo hi ndlela leyi hi nga weriwa hi khombo hi rona na va ndyangu lowu ya va nga weriwa hi khombo mm. a ku fane ku ri wona nkarhi wa ku va hi va nyandza hi va nyandza yin'we mara still ha ti expose ka tiko mm. hi ndlela yeleyo mara hi ta ringeta ku ku ya amahlweni hi va xilo xin'we mm. hi nga hambana hi mavonelo ya swilo mara ina ka vulaka ra ha swi twa ha swi vona na le ka ti-social media ku ku ku le ku nyiketaniweni hi marito so me a ni ta ku hi marito man'wani ka vaakatiko va ka malamulele um a hi tidyondziseni ku ku va xilo xin'we um loko hi twa ku hala vaakatiko va hlangana va lava ku endla swo karhi hi seketela leswi va va va va va lavaka ku swi endla ma vona xiyimo xo fana na xexiya xa ku mi kuma ku ku hela van'wani va khoma meeting kun'wana van'wani va khoma nhlengeletano kun'wana hi nkarhi wun'we mara hi karhi hi lwela xixin'we a a a swi tshamisekanga e mara ni twisisa ku vafundhisi na ti-structures hi ku hambanahambana va ta hi pfuna va nghenelela ku hlanganisa vanhu lava va nga na mavonelo yo hambana mm. hi va xilo xin'we vutomi bya mahlweni mm. ene ku na rito rin'wana ni ri rhandzaka ra tipolitiki mm. va ri vulaka va vula leswaku in politics there is no permanent friend and there is no permanent enemy so swi vula ku yini leswi lava va nga ku voneni swilo hi tindlela to hambana tanihi leswi xiyimo xi nga xiswona swi nga va kahle loko hi pfumelelana hi amukelana hi tlhe hi hlangana hi va xilo xin'we hinkwenu vanhu va xikwembu no swa khenseka swinene boti um ni khensini swinene nkarhi wa n'wina ni tshemba ku loko ku ri na swin'wanyana swi nga ku developeni hi ta va hi kha hi khumbana leswi swi fitaku ku ri mi hi update hi ta tlhela hi vuya mi ta hi update um lexi xi nga humelela i ku loko hi helekete memorandum tolo mm. eh nampundzu ni mi byerile ku hi pfuke hi twa ku swigevenga swi khomiwile mm. mara loko hi fika hi henda over memorandum mi byele ku se ku khomiwe four mm. and then ku suka kwalano eh namuntlha hi kumi mahungu ya ku va kona le eka court mara loko ha ha ti arranger ku hi fane hi ya hi ya komba nseketelo mm. hi kume mahungu ya ku hayi mi nga ze mi ti hlupha mita um hikuva a va nga ngheni ne le court mm. leswi vulaka ku court ya vona um ni tivisiwile leswaku yi ta va kona hi mvula okay um lera ra ku vanhu va pfumeleriwa ku ta va ta seketela hi hi monday eyi ku ya hi leswi loko hi ri na swiyimo swa ku fana na leswiwani hi tala ku ya hi ya seketela hi kombisa ku vilela peaceful ku ri hi xikongomelo xa ku tiyisisa ku loko ri ku himpela hi vona vanhu lava nga endla swilo leswi mm. va nga nyikiwi bail okay eh. monday leyi va vulavulaka hi yona i monday ya ti-12 ta may 2025 eh. hi cancel swinene ku khensa mina dankie hi swona